Туган көнгә нәрсә бүләк итергә? Альбина, программа башланды. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, сез форсат тапшыруын карыйсыз. Бүген аны мин, Альбина Вәлиева алып барам. Шушы көннәрдә минем яраткан әбием гомер бәйрәмен билгелим. Аны үзенчәлекле бүләк белән сөендерәсе килә. Интернетта эзли торгач, Алсу Зәйнуллина исемле Түбән Кам кызына табылдым. Ул ашый торган букетлар ясый икән. Аның белән бергәләп танышып китик. Алсу, сәлем. Сәлем. Син күпләргә менә шундый матур э, ашый торган букетлар ясаучы буларак билгеле, нинди тәмле, татлы Бәйләмнәр җыясың.
Күбесенчә җиләк-җимештән, шулай ук колбаса, сырлар, кәнфитләр, менә чәкчәкләрдән, чикләвекләрдән. Алай дигәндә теге һәрбер ашамлык белән букет җыеп була. Ашлардан кала инде. Менә шулай. Ә бүген телевизор караучыларга җиләк-җимешләрдән һәм татар халык Аш суы, чәкчәктән, милли ризыгы, әйе, чәкчәктән мастер-класс күрсәтә салабыз. Әйдәгез, башлыйк. Моның өчен безгә нәрсәләр кирәк булачак? Моның өчен безгә шпажкалар кирәк булачак. Чәк-чәк үзе, җиләк-җимешләр, лента, жгут, скотч һәм упаковка. Һәм куллар. Һәм теләк кирәк дим. Теләк, әлбәттә.
Башлыйбызмы? Без синең белән хәзер менә шулай торып чәкчәккә шпажка тыгабыз. Бер чәкчәккә ике шпажка җитә дип тора. Уйлыйм, менә шулай торып тыгабыз. Чәкчәк төшмәскә тиеш. Димәк, тыгыз тыгырга кирәк, әйме? Әйе, ну бик ныклап түгел.
Менә шулай. Безгә барлыгы ничә чәкчәк кирәк булачак? Бөтенесенә дә тыгабыз. Инде букет җыйганда күренер. Алсу, ә менә мондый шөгыль белән син кайчан шөгыльләнә башладың?
Дөресен генә әйткәндә, бер ике елдыр дип уйлыйм. 2018 нче елда әнинең туган көне менә 13 нче мартта иншалла кайнанамның туган көне һәм 2018 нче елның 12 нче марты көнне интернетта күреп мин дә әнигә бүләккә шундый бәйрәм җыярга булдым өйдә нәрсә бар иде шуның белән кулландым да тик менә шпажкалар да зуррак иде моннан Бер 40 сантиметр булгандыр алар. Аннан соң скотч та юк иде иде. Ә, бәйләмне менә шундый жгут белән һәрбер шпажканы бәйли-бәйлей җыйдым. Тырыша, тырыша. Тырыша, тырыша, тырыша, тырмаша ә, җыелды, әлхәмдулилла. Ә, бөтен кешегә дә ошады ул. Аннан соң апрель аенда минем әниемнең туган көне иде. Ә, аңа җыйдым. Һәм инде менә 2019 елның 8 марты ул менә шундый хатын-кызлар бәйрәме. Хатын-кызлар бәйрәме дә, иә, анда дуслар, туганнар заказ бирә башладылар. Менә 2019 елның 8 марты ул менә шундый теге отправная точка дип әйтим. Шуннан башланды инде, димәк. Шуннан менә Әйбәтләп башланып китте. Чәк-чәкләр әзер.
Хәзер нәрсәләр эшлибез? Хәзер бәйләмне җыя башлыйбыз. Аның өчен безгә кирәк була скотч. Шул скотчның башын табабыз да. Һәм э, бәйләмнең букетның уртасы булырга тиеш бит инде. Нәрсәдән без башлап җибәрәбез? Менә шуның өчен бер чәк-чәк алабыз да. Түгәрәген шулай тирәбез. Скотч белән уратып э, алабыз. Гадәттә бөтенесе дә бөтен э, Фуд флористлар дип әйтим инде, алар менә шулай җыялар. Ә мин инде кире ягы белән борам да. Һәм э, менә аның бер ягы бит инде шома, бер ягы ябышып тора. Яме һәм ябыша торган ягына күчерәм скотчны. Болай ул теге гел урынында тора, Борчымый да мине дип әйтимме инде, бик җайлы шулай. Бу безнең букетның үзәге булачак. Ә хәзер җиләк-җимешләрне төрлечә җыеп булаймы? Түгәрәк буенча, спираль буенча. Шулай ук җиләк-җимешләрне чикләвек белән бергә кушып җыярга була. Но минемчә, Менә аларны төрле-төрле җирдә өчәр, дүртәр куеп барырга куйсак, әйе, ул менә шундый язгы матур букет килеп чыгачак иншалла. Шулай итеп башлыйбыз. Куябыз. Менә монда ике шпажка. Өченче шпажканы менә шул ике шпажка уртасына куябыз. Мин гел әйтәм, мин бит әле мастер-класслар алып барам. Әйе. Һәм кызларга гел әйтәм, букет тыштан гына матур булырга тиеш түгел. Ул эчтән дә матур булырга тиеш. Шпаж как шпаж кидем мин аларга гел, чөнки букетларны мәсәлән, яшь кызларга бүләк итәләр икән, алар инде аны сүтеп тормыйлар, әмма эчен карамыйлар. Но менә җиләк-җимеш букетларын гадәттә әбиләргә, дәвәниләренә, әниләренә бүләк итәләр бит инде, әмма олырак Кешеләргә алар инде теге упаковкаларын салдырып, эчендә нәрсәсе бар микән моның, шулай иттереп сүтәләр букетны. Һәм дә инде сүткәч, сүткәч тә букет матур булып торырга тиеш. Әйе, ә менә букет бит инде ашый торган булгач, менә э, җиләк җимешләрне бит инде, э, чикләвекләрне, аларны син инде алдан сайлыйсыңдыр бит инде, әйме, һәм аларның э, срогы да бардыр бит. Шулай әйе, но аны барыбер күпләп алмыйсың инде. Аллага шөкер, хәзер э, кая барма бөтен җирдә саталар. Э, Минем инде үз кешеләрем бар дип әйтимме, кемнән мин гел алам. Шуңа күрә мин алай бик э, күпләп алмыйм. Но срогы бар, әлбәттә, э, дөрес иттереп сакларга кирәк. Ну, мәсәлән, җыелган букет, менә э, җиләк-җимештән җыелган букет. Аны җумыйбыз җиләкләрен. Әгәр дә җуабыз икән, аны ашап бетерергә кирәк. Шундук җумагач, тан срогы зур була. Мәсәлән, җыелган җиләк-җимеш букеты бер айлап матур гына торырга мөмкин. Шулай да. Әйе.
Ә син гаиләң ничек карый менә әлеге шөгыльгә? Беренче вакытны ирем теге Шикрәк дип әйтәм инде. Шикләнмәде дә. Ну, телисең, телисең, ярар. Ә аннары соң инде менә өйрәнергә кирәк, бренди курслар үтергә кирәк сиңа дип теге бер урында басып торма, өйрән, өйрән. Аның поддержкасы көчле булганга күрә генә менә шундый дәрәҗәгә мендем. Алсу, ә менә бу букетларның формаларына килгәндә, аларны ничегрәк ясарга була? Алар нинди була гомумән? Ну, гадәттә түгәрәк. Теге безнең милле, безнең халык, татарлар инде гадәттә алар түгәрәккә Ияләшкән, ияләшкәннәр, әйе, аларга түгәрәк кирәк. Алай дигәндә, каскадный букет җыярга була, әйме, менә колбасалардан, Сырлар, менә ирләр букетлары, алар инде каскадный күбрәк. Ул инде теге үш почмак формасында да була, дүрт почмак формасында да ясап була, аны төрлечә. Аннан соң менә хәзер бик теге мода белән керә башлады, шундый букеты лодочкой. Очень красиво получается, вот так. Угу. Вот. Шул, ну, күбрәк менә түгәрәк букетлар алалар. Ә гомумән алганда бер букет ясар өчен ничә вакыт кирәк? Э, хәзерге бүгенге көндә инде тиз ясыйм мин аны, үзең күреп торасың. Ие. Ул теге э, куллар ияләшкән, үзләре җыялар. Төсләрен, формасын карап торсаң, кул дә бәйли. Ансы шулай. Ә беренче вакытта инде озак берәр сәгать китә иде менә шул упаковкага бик күп вакыт китә иде килеп чыкмаса кирдән сүтеп яңаны ясый Үзеңнең күңелеңә ятмаса, менә мин шулай инде. Күңелгә ятмый икән, кирдән бүтән әйберне сүтеп, яңадан ясый идем. Хәзер дә булган шундый хәлләр. Әни үзеңә дә ашарга тиеш. Әле мин тагын Instagram битемне алып барам, анда да чыгарам, аларга да ашарга тиеш, минем подписчикларга. Кызыгып инде менә алсудан алыйм диеп, менә теләүчеләр булсын, эшлим. Шулай. Шуңа күрә бик теге кырыйдан карап торганда бик җайлы сыман, менә җыела да җыела ул. Попробуй.
Семья төсләрен биреп торса, әйләндерәм дә әйләндерәм. Кивине әйдәле әйләндереп кара әле.
Менә болайрак куябыз, димме? Әйе. Менә болайрак телевизор караучылар да күрсен.

Булам үзеңә генә. Әсәрем бигрәк матур, менә бит. Сәләтле кеше ул, бар яктан да сәләтле дип юкка гына әйтмәгән.
Шулай.
Димәк, син менә шулай җырлый, җырлый букетлар җыясың. Әйе, җырлый, җырлый букетлар җыям. Хәзер инде упаковка акчабыз. Мин инде э, Безнең татар халкы төсен яшел төсне сайладым. Һәм хәзер урамда яз, э, дөнья уяна дип әйтик, табигать уяна. Һәм шундый язгы э, букет ясыйсы килде. 25-30 сантиметр алабыз да, кисәбез. Шундый битләр безгә бит була инде листыйны. Әйе.
Бер биш биш штук кирәк. Биш алты штук кирәк булачак. букетін аламыз да башлыйбыз ә, менә мында ябыша торган аяк жасадык бит инде әйме ул менә шуның өчен беренче

Менә шундый букет әзер.
Бик матур. Менә тотып кара. Тотып карасак, әйе, чыннан да авыр икән бу. Алсу, безнең түбән камаларга нинди теләк тәкъдимнәрең бар? Ни теләкләр инде барыгыз да исән сау булыгыз, сау сәламәт булыгыз. Гаиләләрегез сау сәламәт булсын, әти-әниләрегез гел яныңызда булсын, әби-бабайларыбыз озаграк яшәсен безнең белән. Шул балалар сау сәламәт булсыннар, кешеләр бәхетле булсыннар менә. Елмайсыннар, күбрәк хәзер яз. Шул. Һәм бер берсе менә шундый матур букетлар белән сөендереп торсыннар. Амин иншалла.
Алсу, сиңа шундый файдалы һәм кызыклы мастер-класс өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакырган өчен. Э, шундый